Amoto dano weng kit me nino ducu. Ododona mo ni yo. Eyo.
I kare mo tye laco mo nyinge Agena Nga. Agena Nga onongo dako ne ma kite be ber ci gucako bedo kacelu ma gubedo Gunywalo latin awobi ma bwulu bwulu awobi odongo obedo doki nge mwaka adek mo bino i angwen dok kinywalo latin anyaka maber ber ma bwulu bwulu ma munya gubedo ma dong anyaka ni ma kinywalo namba aryo ni Bino ka romo kine ka mwaka aboro ki kenyo awobi dong mwaka ni olo apar aryo ki kenyo two mo obino ci oneko dako pa nyer ryo aya ma dong dako ni oto en dong onongo waci a kwone dong kani kena agwoko tyena ni dong pe yot aber myero an anen ni anongo dako mukene. Ci ada, nyer dok ocako cona. Onongo bene lamego mo ogero bene ma neno bene mit ada, mwonya bene egite ci dong okelo. Lamego-ni obedo ma romo mwaka aryo kenyo pe onywal, ma dong pe onywal Nen ni gwok dong otamo ni bene pe ebinywal pien omegi litino-ni dong peke. Kong otemo gwoko litino-ni ma beber but ma dong oniange dong en nen calo pe ebinywal, ocako wono litino pa Nyeri. Ocako wonogi, ocako wonogi dong gwoko lok goba keken ki cware ni aa ki litino pe otimo gin mo. Ka cware odugo nongo ni, aa lutino ityen kawon gutimo kor gin ango? Aa lutino ityen kawon gukwalo kwo, ee lutino ityen pe guwora guyeta, ee lutino iwon gi penyo lutino iwa ni wan pe watimo ya baba pe watimo won gi bed dong en ki mar ma nongo tye dong ye lok ki mego ni mego ni aa lutino eni ba lutino obalo ber bedo wa an kani lutino obed tye an twero dong aa ki gang kany. Inge wa icako a nining wan myero wabedi? Ini ka ni wabedi ci lutini myero ingol ryeko i komgi. Laco ni wa ikit ryeko ne dok ryeko ango? Nia an bene pe amiti gire inek otini. Ento an amiti lutini gitergio i dye bunga ka mabor ki gang, gin dong gubed i gang bunga kunu. Ka dong gubedo i bunga kunu gin dong ka Lubanga owaco ni gukwo ee gikwo, ka Lubanga owaco ni pe gukwo gin dong gitemo teke ki i bunga kunu. Gin na an amito eno pien pe amito iket cingi ni aa igoyo latini ineko wek. Gin dong ocito ci dong gin dong ngolo ryekone ki kunu. Ci Nyeri ma bene owinyo ni aa enoni tam maber pien lutini bene onongo mine me lok ada onongo bene balgi pe ento dong megigi bene pe ci dong kit in iwaco ni kani gubedi ci dong twara an dong akwanyo i kin in ki gin-ni ci dong aa loko bene pe wan dong myero wayubbe wek water lutini me bunga. Mano kwidi nino mo nge cabit acel mo nge cabit acel oromo dong ni bico odiko mego ni waco ki lutino wa ni wan tyen wabicito ka rwene ka mabor yubbe wunu lutinoni guyubbe. Wabicito ka koni wi wadwogo wa otyeno wacito wakweyo ni aa wun dong pe wupa wan dong wuci neno ki anyim kunu. Aya Jon ocako wot, awobini gangi bene onongo gudi ogero tye iye gudine tye ki lagweng mogo ma ka dwe ocaro ryeny. Co awobi ni obedo ka coko en gwengi eno ni ma coko gwengi peko i jeba ne ka owoto woto woto bolo lagwengi ka owoto woto woto woto bolo lagwengi jo ni ocito ka ma bor idi bunga woto bolo lagwengi woto bolo lagwengi ma dong gucito wa idi bunga ka mabor ma dong Dako ni ngeyo ni lutino ni dong pe romo nongo yo gang ci dong guwaco ki lutino ni wun kong dong wubed piny kong wucam wan kong wacito ka ka car wan ki babawu ka dong wucamo dong wadugu wagamo, lutino ni dong gubedo piny ka cam jo ni dong gukato mere tekki dong komgi pe nen ki bot lutini ci gumako me giwot me dwogo gang. Eni dong gubedo kunnu, piny dong bino ka yuto, gulwongo alwonga, Baba, Baba, Baba, Baba, piny tik, Mami, Mami, Mami, Mami, guredo piny tik, Mami pe, Baba bene pe, piny dong bino abina ka yuto, bunga bene dong tye ka doko lik adoka aa! Babagi dong wigi tye wi lobo pi wan ni wan wabino wa kwedgi, man nongo dong ngo mutimme? Gine ka ca acel dong bino i aryo, piny ocido, bunga ocido macol icuc, aa anyaka ocako koko, man dong watimo ngo? Koyo bene nongo tye, bunga bene eliki, jami mabedo i bunga bene dwong ata, gwok bene gibino gimwod wa ki ngo, latin awobi owaco pe, wan wacako yenyo yo me dok gang, ci nyako ni wee ci wa oo ni wa oo. Aya, anyaka-ni gucako wot, en awobi-ni dong ocako lubo en korgi ma gibino kwede-ni. Ka guwoto guwoto guwoto, ginongo en lagweng ma en obolo-ni dong tye ka ryeny pien dwe bene dong tye. Lagweng dong oryeny ni aa pud peya warwenyo, giwoto gimedde ki wot ni ka ber bene dong warwenyo wa ka ber, giwoto ginongo lagweng pud tye ka ryeny ni aa pud watye ka wot maber. Lutini guwoto, en ki dyewor-ni gilubo en lagweng i ryeny. Ka gunongo ni wa pud watye ka wot maber, nen ma piny bino ka ru kwar piny-nyi, litino otuco gang, gulubo en lagweng-nyi guo gang. Ma dong omego-ni dong iye dong yom ma gudwogo ni aa loka dong pe, litino-ni dong gucito. Tekki yabo mere doggola-ni oyabo i kom litini ni uu! Odwogo, aa, wun kadi wuwekowa, nika wan wawekowu ko, wan onongo bene pud wabibino ni ci dong ber nongo dong myero waru piny nongo i bunga kenwa kunu nongo dong wabidwogo dwogo ca adi ma wun dong wudwogo gangi, aa, lok mo bene pe, wan onongo wabibino. Baba bene obino dong otime time bene ni aa wan onongo wabibino, tyen ni wa i loko mo pe, tyen ni gubedo gin ni megigi ni wa gin ni wongi ni kare bene pe ori nino ma. Apo dako ni bene ongeyo kite gin muweko lutini odwogo wa i man gene, lutini nen calo gubedo ka yero gin aye oteli gi yo, aa yub dok wot dok kiyubo wot dok wabidok wunu, latin ni dok okwanyo en lagweng-nge en omego ni niango Wun wutel anyim, in bene wungeyo yo ka ma wubicito iye. Wun wutel anyim, wek wan wudong i korwu. Ci awobi-ni ka obolo gweng, dako-ni kwanyo, ka obolo gweng gitye ka cito, dako-ni kwanyo, ka obolo gweng dako-ni kwanyo. Oyero lagweng alubo weng, guo dong tye dong gucito wa ka mabor loyo wa ka ma ceng cani-o, ma dong guo wa i dye bunga ata kunnu. Jo-ni ni aa ko wucam dek, wan tye dong kadi ni ngo ni ngo. Pe dong wabirii, waduru wagang wor i oyot wek wadoko gang, pien nongo pe wabiwekowu kit ma ceng ca-ni nongo gire wabiduwe, nongo bene pe wawekowu, ento warii, pien nongo pe warii. Camu dek, tyen obedo ka cam. Aryo adek kany piny tye ka bino ka yuto, 'Mami, mami! Piny tik, Baba! Baba! Piny tik, piny tye ka bino abina ka yuto. Ah, man dong ngo dong otin? Man joni tye dok owekowa. Joni tamo ngo i komwa? Baba gin ni mami, kadi nongo pe wangeyo. Piny yuto, joni lutinine gicako wot, gucako wot. Man inen ca, giwoto, lagweng bene dong pe. Pe bed dong inongo ipange ah lagweng inongo abolu kany ni kong dok wadok ki rye, ene dong idok ki rye nongo dong itye ka rwenyo ki medo ameda ki rwenyo oh lagwengi dong pe nonge dong, dong wawoto nongo myero ool dong kong wanong dong kong dok wadok ki rye, lutino opange dong gitye ka cito medo ameda kara ki cito idye bunga kuca yo bene dong ki rwenyo lagweng bene dong pe ka nen, litino owoto dyewor bene bene ma nongo gucito wa idye bunga ka macol ata kunu gu oo onongo gang mo dye bunga kunu gange ber ber mo kiyubo gange kor otte kiyubo ki bicwit ki matafali ne mukene kingobo kine me deyone ki cwit en jami mamit mit ma lutino maro ni en aye kiyubo ki gin. ki i otti wa wiye weng ngwec gange mit ngwece kuur jami ma mit keken ee lutini gu o ngwec gang mit adada rwed ot kare obuto tye i ot ngweyo ngwec gino kare man gangi ganga bibii mo bibii ma dako ngweyo wa ya kakau deka nongo aka tera kakau deka nongo aka tera. Lutini tye guo ki kec bene ma gimalo awob gibin gucako gweno kor ot pien ngwec otte mit adada gucako gweno kor ot oo gigweno gicutu pien mit gigweno biscuit too lipep gikayo gikayo wit ot owai me anga tye ka balo otta ni lutini kong ginirem ni wan ni kun angagi ni wan ento. Ka abiniwu kenyo, omegoni obino. Wu lutinne, man wun? Ee, wan. Wun kono dok wubino kany ango? Ni, Ah, wan dong wabino, wan ki babagi ki mami. Ci dong man dong baba dong owekowao. Wan dong wawot ata dong, ento dong wao kanyi. Be pe dong wangeyo wa yo gang kit ma myero wadok-ki? Ni kumeno? Ni, Ee, kumeno. Ni, Ah, ka kumeno dong watimo nining? Ni, Gin atima be dong peke. Wun dong? Myero ibed i bwong kany, yo gangwu an bene pe angeyo, bor bene ata pien an kany gang kany bor ki gang ka ma dano bedo iye marac, wun dong wumak ngu ma bedo. Dako-ni ocako tero lutino i ot, nyutigi kabuto, kabutone ber bene matek, ocako tedo cam, camme bene mit. Aneno ni bene mit ma nongo dek kicelo, ringo, en biskut, mato cak, moto gweno, camo jami mamit keken. Nyako-ni dong ma iye dong yom ni a kany aye dong ka bedo ento awobi-ni pe obedo ka cam pien en dong dit. Ineno kit mego-ni kit dano ango ma bedo wa idye bunga kit eni? Obedo bene kene, orumo otte wa bene ki kit. ma pi niang wi an pe acamo kong dek-ki. Ento anyaka nongo dong mere camo bulu bulu cweyone dong iye ngute dong romo ma nenone dong mit. Awobi dong tye ka jony ajonya pi en pe camo ma dong nyako dong ocwe ma dong opuki ma dong neno mit. Amego nongo aye aa deki eni abicako ki camo gin eni ekwongo ki mwodi en abulo bulo ni ka nongo dok ka ajulu ni en ojony kong dok myero apiti kong ocwer ka dong acako dong bene mwodo ci dong oyobo keno me bulo. Anyaka-ni oyubo keno tado maber, orwako yen nongo dong odong mere dong gwero pi biriti ci dong mac, mac bene dong libilibi dong odong mere dong dirone lakite ma oven bedo mere oven oven pa acwili mere, dogolane bene tye ka idonyo i keno kunu ipwongo wiyeo iceko mamit ka dong wiri wa kikado ki ingagi aa dako-ni olwongo nyako. Nibin nyaka nibino, aa, an tin, gin na moni tye ka can, amito ni idony i cikwany. Nyako-ni oweko, adony, adony nining? Ee, idonyo kit i en dong, gin-ni tye ka can, imito idony. Ma kun en ngeyo ni ka nyako-ni odonyo, en dong myero ipwong doggolau, ee, igeno, ibul nyako-ni-o, Mwodo omine ni kong odong kit ojonyi kong ocwe ka dong emwodo nyako ni cito mine wa owaco ki lamine wa pe idony akaka ci dong in ingeyo kenyo ka ma in ibi donyo iye ni in ineno ni ber pe idony time ni ikwiya. Wek en onyutiwa kit ma kidonyo kwede. In iwaci kwiya ka imito donyo i timme calo pi piny ngeyo kit ma myero idony kwede. Tek bed imito ka junge ata ci wan wabipenye wek en onyut kit ma myero in idony kwede. Ci nyako-ni ocito ni edony kit eni nongo otuko en yen ma kicano ki niang ogeno dok obale o pe donye dok dako-ni dok yubo ni edony nyako-ni dok. Keto gin-nu dok bidonyo. Gin laming otwal ki wa idony i ot, ti abalo ca pa dano. Nya donyone gire tek. Kany bene iding kobbi-ri ni, Aa ki ngo? Ci dong wumin nyako-ni wa ni, Mami, pingo pe inyutti i nyako-ni kit ma myero gidony kwede wek odonyo? Ti aketo yen balo ca pa dano. An bene amito gire ni ka en odonyo wek an bene adony. Aa wa, in aye iryek. In wa, in dano ka dok dit nongo yam okuto wiye. Wek an dong ka adony kong anyutti kong, dony kit ka idonyo kit, dony kit i en. Dako-ni odonyo kunnu, en i oven kunnu, tekki dong donyo. Awobi-ni otur loro doggola ligbing, otur dino kop fulu loro wi dako-ni kunnu, otugo gwero mac. Wucwinyo ne en nen i yen ma en dong oketo ni oyubo kede ni awobi ne ni oryeko niango cwinyo mac mac owango ocito en ogamo en yen ma ki cano kunu ni eeh mego ni lyeto ocako make ki iye kuca en me bul mego ni ki iye kuca obedi kunu pe romo kato pien ni twongo wiye oyabo dogola yabo dogola. Joni ki woko kany wa igwok wa yam pi doggola. In dong imito mwoddi lamera ka dok imwode ci itamo ni dong ma idonyo-ni dok pud wa pi gonyo wii cwako mac malo mako cwako mac mego-ni ki iye kuja ni kuru koko lyeto odoko tek mego to ki iye bulle oceko en kit ma en dong mito bulo ki lutine. Ma dong lutini dong guwinyo dong kur kur mo dong pe ki iye kunnu piny dong olingo ata pien dano ka dong oto piny dong oling gin mo ma dong tye arubbe ma nyuto ni omegoni pud kwo dong pe guwinyo guyabo doggola nongo omego dong ocek ki eno kwija dong twero dong owang oto oko Lubanga wapwonyi man en gin aye ikonyowa nongo omegoni dong obulu lamera ka ingeye dok bulu anno. Aa dok eni bene onongo pe obedo yot but wan gwa wapwoyo pien balwa bene pe en moni mono gin baba guweko wa ni gin ingeyo wan dong kong gudonyo i ot amego-ni nyo omego-ni olony ki lwaki jami gol ciling kono in ingo kong lutino coko ma giromo cokone gu Guroyo mogo ki jeba, guboyo mogo kono ki ngo, gutingo mogo kadi i kavere ma kero giromo tingone gutingo ento man bene kadi wating dong gang eni bene dong gang wa pien ngat mo mapat dong bene pe latin-ni ocako wot tar tar. Wor ki bolu en en gin i kore-ni. Wan nongo wawor ata ka koni wanongo ni dong pe waromo tuc ka mo ci wacako dugu ki kowa. En gin gin aryeny ni en wabedo abole ni tel iwa yo ci wadugo gang wabe dong en ka watem kong watem gire yenyo dok i kor baba ka pe ononge ci wadugo kara ki kwija jo ni dong ori i lum kwija wa gin dong gipito dano bene dong opukio ocweo ki nga gurio ni odong i lum ki gang kany two bene dong omako en mego ma oweko otero lutino i lum-mi mego bene dong two omako ci ni ai in ti idoko gangi teni dong laco-ni odoko dong gangi kodi icito ki gangi kunnu kodi ito atoya kodi itime nining pe bed dong odugu bene ki kore kany laco-ni ki kany dong obedo ken litino bene pe dakoni ma min litini bene yam oto woko ento en obalo wiye oweko eryemo litini-ni bene pe. Piny oloyo laco-ni, kit ma myero iyiny ki litini bene dong pe, kwo tek in kini piny oru ci in kini can bene dong odonyo, litini ki kuca gitye ka yenyo ngo? Yo, winyo mo obino giwoto ibwolo gingi-ni, winyo mo obino tuk pye kope tuk pye litini i tuku lubo kor winyi gimito mako winyo be ber adada gimito mako ento tekki gimito dong cok ka mako winyo ni winyo tuk kobo gicito woto ki bolo en lagweng gi ni gimito mako ne winyo tuk kobo winyo otelo yo ki litini kare man winyo ni obino mere ka ngo ka gamo litini nen calo tipo pa megi gigwok gire calo winyo. ducu igamo itino okelgi gang ki lutini ma dong guo dong ite ot babargi gang dong cok acoka winyo dong otuk dong orwenyo lutini bene dong tekki gineno wuu meno gangwa do gangwa wongi bene dong tye idye kal tekki neno lutino aa lutino opye ki ngwec. baba baba in weko wa baba pe ngo baba gikany dong be wa kit me kwayo kicane be dong pe piny dong ai yom cwiny cwinye odoko yom aa litine citam citam obwola weko an dong aterowu i bunga Lubanga okonyowu wa i wuo ga jo ni okwakke litino ocako yako en jami ma gucoko ki i bunga kuca ni gucako onyone ka wongi onongo ni aa Lubanga kara pe weko dano ata. man dong ber jami ni nya baba gin pud dong ata kunu ka ma wageno ni cako tito lutino cako tito kita wanongo dako moni orumo otte ki biskut cwitgi kono cokolet gi kono anga gi lonyo ma tye kwi jami dwong ata baba man bene pe wakwanyo madwong ya nya man ka wa otera ci wateri nongo wateri o. Jo-ni ocako wot gilubo en ko, gingi ma gubedo ka bwolo-ni ginongo ni, Wawoto ki i en. Gilubo giwoto ni, Wawoto ki i en. Naka litino meri gitelo yo ki babagi, guwoto guu wa i gang ma mego-ni ka ma Kit nyo ki mito mwuto gi ye ni ne wan wa bedo ka omego ni no no kete gu cako poro ne kete ni omego ni gu bulu gi kede kete gin bene dong gi bulu ki mego ni ma co ni wa an dong apwoyo Lubanga ma ogwoko wu ni an citana aye otiyo kede ci gire en Lubanga myero dong otima kica pien pe obedo mito na wan dong gang wa dong tye aryo kany bene dong Gangwa. Kuca bene dong gangwa jami weng ma wamito dong wakwanyo ki kany ka otum wa omo ka otum wa omo ka otum naka kumeno joni odoko cwiny lulonyo lutini bene dong gudongo wa wan bene dong wape ki lok mapol baba pien jami me lobo gire time kumeno dok jami weng time pi berre. Gwok nongo Lubanga aye oye ni wek wan itim kiti eni wek wan dong wakel iri kwo kit ma kombeddi ne kwo bedo odoko yot jamiwa bedo dong dwong ata-ni wan dong wape ki lok mapol wan dong watimi kica bene ikobo gin ango dano weng otimo kica ki luwadigi babagi bene okwanyo kica lutino wa wan dong wape ki lok mapol in babawa pore mo kwiri joni gubedo kwo dong malo. Lonyo odonyo i gang i cital mo ma dong onongo bene pe romo bat dong odonyo ci dong peya ododone dong oket pwonyo wa ni pwone i gin ma pe niango dano pe ber ka onongo laco-ni pe pwone ka cuno en omego-ni kong cabit adi kene oryemo lutini nongo gwok lutini kong pe kiryemo gi. Dok bene pwone ka nongo latin-ni bene pwone ka cam, en awobi-ni kite laminne bene opwone ka cam-mi, pe ti gwok be ki ryeko wiye, kono be igwok i mwodi gi onongo gwok ka onongo en bene ocweyo gi weko ai kong mwod awobi-ni gwok laminne onongo be pe ryek calo en wiye gwok pe obi o kite gin-ni onongo ki mwodi gi-o, ci dong Lubanga okonyo kwogi te adada dong oket.